Tēnā koutou, ko Rā Paera Tāpae taku ingoa nō Te Kōhanga Reo o Tāwhaki. Ko aku iwi ko Tūhoe me Te Whānau-a-Panui. He kaimahi ahau ki te karere ki konei ki te reo Tākati. Ā, nō reira, hei tēnei, hei tēnei rā, rā pare, ā, ka rere atu au ki Hapani mō ngā whakataetae taumāhekeheke ā, o te ao. Ā, he aha, e pēhea ana ō whakaaro mō tērā haerenga? Ā, kei te āhua āmaimai i te mea he, e mōhiotia ana, e rere ana tēnei o ngā mate kōwheori ki te ao, ā, engari ko te, ko te hiahia kia noho haumaru tonu, ā, mātau te hunga e haere ana ki reira, engari,

Ko tērā mō te montage. Ko te kupu Māori. Ko ai tēnei, ko taku pāhi tēnei. Ko Roy Hananui tēnei. Kia ora tātou. Nō Te Arawa, nō Pikiao. Tēnā koutou mau, ko ai koe nō tēhea kōhanga reo? Kia ora tātou, ā, nō te kōhanga reo o Rotokawa, ā, ki Rotorua ahau, nā reira e mihi ana ahau ki a koutou. I reira ahau ka ako ki te tae atu ki te mahi ia rā o te wiki. Nui noa atu aku ma, ra, ka tae atu au a nga mane hoki. Kia ka koutou ki, kia maia, kia whakaputa i te reo, ae, koira te painga o te runga i te koanga reo, kare i te whakama, ki te whakapona e puta i ona whakaaro. Na reira, kei konei ke maui mahi ana i tera mahi, kawe i nga purongo korero, a, ka raua atu ki te motu e matakitaki ma koutou. Kāre he aha ki a au, mihi me ka whakaae, ka whakahē rānei ki te kaupapa, ko te mahi nui, ā, kia tae atu ko nā kaupapa i roto tonu i tō tātou reo ki a tātou, nē?
Ā, waimarie au i tipu au ā, ki roto o te whārua o Ruātoki, otirā o Tāneatua anō hoki. Ā, ā, i roto i tētahi whare Māori, ā, i tētahi whare Ngāti Tāwhaki, tētahi whare ā, Tūhoe anō hoki. Ā, ko aku mātua tērā e ko, e whāngai ana i te reo Māori ki a au, ā, ki ōku tuākana, otirā ki taku taina. Ā, ka mutu ko te whānau whānui tonu. Ā, i te, i taku marae o Nāhina i reira a, a whakaarahia ai te kōhanga reo o, o Tāwhaki. Ā, ko au tētahi o ngā tauira tuatahi o taua kōhanga reo. Ā, ko au tētahi o ngā raukura o Te Kura Kaupapa Māori a Aho Matua, ā, ki roto o Ruatōrea ko Te Kura Kaupapa Māori o Te Waiū o Ngāti Porou tērā. Ā, ka, ko taku tau whakamutunga, ā, ki roto o Whakatāne, i, i taku hiahia kia hoki ki te kāinga, ā, ki reira whakatō anō ai ngā tikanga me te reo Māori o te kāinga ki roto ki a au, ā, ka, ka hūnuku au ki Tāmaki ki te whai ēnei momo mahi ki roto i te pouaka whakaata, ā, ki roto tonu o te karere i te mea ko te reo Māori taku tino, ā, kaiwhāngai i au, ā, i tēnei ao, ā, koira tētahi o aku tino kaupapa nui, ā, o taku. O taku oranga, ka mutu ka whangai ko te reo Māori ki taku tamāhine, ā, ki taku whānau anō hoki. Ā, nō reira, āe, ko te reo Māori taku kaikawe i tēnei ao. Kei reira ko te tira haere ko reo nei koe. Ā, he mea nui hoki tērā i te mea, ahakoa kei tawhiti mātou e noho ana, e te mau tonu ki ngā, ā, ki ngā kōrero, ki te reo, otirā ngā. Ngā tikanga o Tūhoe ki roto o Tāmaki Makaurau ki tō ki tō mātou, otirā tō tātou whare o Te Tirahau. Engari tērā, tērā anō tōku taha whānau Apanui e whāngai mai ana i tērā taha ōku anō hoki. Ka pai.
Nō reira, ka, ka huri pea au ki te, ki te reo

Tērā ngā āwangawanga i te hekenga o ngā nama o te hunga kāri i te whai kano ārai mate mō ā rātou tamariki i Te Tai Tokerau, he iti ake i te haurua Māori kei te whai. Nō reira, koirā aku mahi, ā, ki konei ki te reo tataki, otirā, ā, ki konei ki Te Karere. Nō reira, tēnei te tuku mihi atu ki te kōhanga reo, ā, mō koutou, ā, i whakaaro nui mai ki a au me te tuku i wēnei o ngā pūtea, Ā, ki, ki ahau, nō reira, e mihi ana, e mihi ana, e kore e mimiti te aroha.